Hola.
Hallo. Guten Morgen.
Ni hao. Hola. Boa tarde. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Madame, Monsieur. Wéi kann ech Iech hëllefen? Moien.
Moien.
Majo, äh, ech hätt gär eppes Schéines fir unzedoen. Mäi Schaf ass ganz eidel an ech hunn näischt Flottes méi doheem. Ok, äh, wat genee sicht Dir? Eppes Sportleches? Eppes. Ma nee, näischt Sportleches. Ech hätt gär eppes Schéines. Euh, ok, ech hu verstanen. Huelt Iech Plaz, Monsieur. Euh, ok, Madame, kënnt Dir mir just villäicht e bësse méi prezis soen, wat genee Dir sicht an euh, wat fir eng Gréisst Dir hutt? Dir sidd hei d'Vendeuse, Dir wësst, wat Dir hutt an Dir wësst och, wat fir eng Gréisst ech hunn. Dat ass dach Äre Beruff. An du, hëllef mir a so, wat schéin ass, Lee den Handy weg!
Ok Madame, ech gin direkt kucken wat ech hun. Ee Moment wann ech gelift. Sou Madame, hei hun ech e gansch chict Kleed vum Mamma Mia, dat ass déi nei Kollektioun. Wéi fannt dir dat? Madame, Ech wëll näischt Schickes. Ech ginn net op eng Hochzäit. Ok, dann hunn ech och hei nach e geblummelechte Rack aus Viskos vun Ossara Lipo. Dat ass eng ganz nei Mark. Nee, ech wëll och näischt Geblummelechtes. Ech si vill ze jonk dofir. An ech wëll näischt aus Viskos. Hutt Dir och eppes anescht wéi just Rack? Jo, ee Moment, wann ech glifft. Ech gi kucken, wat ech nach hunn. Sou, hei hunn ech en elegante Boxekostüm, dee fannt dir soss a kengem anere Buttek. Deen ass jo hellblo, ech wëll näischt hellbloes. Hm, wéi fannt dir dann dës bequeem Jackett? Se ass och net ze deier. Madamm, sou eppes Bëlleges ass näischt fir mech. Ok, an Hei hunn ech dann och nach en enke Rack mat enger Jackett aus Kotteng. Wéi fannt dir deen? Ma nee, sou eppes Enkes kann ech net undon. Dir musst besser op d'Gréisst oppassen. An ech wëll näischt aus Kotteng. Okay.
Ah. Hm, hei hunn ech eng faarweg Jupe, mee se ass e bësse méi deier. Oh, dat ass eppes Interessantes! Ech kucken déi Jupe gär, wann ech gelift. Ja, natierlech, wann ech giff, Madame. Oh, wow! Déi Jupe ass schéin, elegant, exklusiv, modern!
Wéi vill kascht déi Jupe do, wann ech gelift?
Ech huele se. Ech fannen des Jupe ganz flott, se huet eppes Extraes, gëtt du Serge? Muss du sou eppes Deieres kafen?
Jo, ech fanne soss näischt fir unzedoen. Mäi Schaf ass ganz eidel. An ech fannen se ganz flott. Ech fanne soss nie eppes schéines. Jo d'Jupe huet wierklech eppes extraes, do hutt dir Recht. Wëll dir se gär umoossen? Nee ech brauch se net unzemoossen, se ass wéi fir mech gemaach. Ech hunn na nie esou eppes schéines gesinn. Mir huele se. Pak Kreditkaart aus Serge.
Dat ass da fir 1.250 Euro. Dir kritt nach eng Remise vu 5 Euro. Dat mécht dann 1.245 Euro. Oh, dat ass awer léif! Gell du, Serge, dat ass immens léif! Jo, ganz léif. Merci.
Ok Äddi, a villmools Merci! Bis geschwënn! Jo gären, bis geschwënn! Äddi. Bis geschwënn!
Au revoir! Auf Wiedersehen! Au revoir! Goodbye!
Äddi! Adéus!
Tot sinn s!